alright my good people now welcome back again to anointed lady tv i don't come your scream i don't come your domot with another breaking news with another legit intel on the things and things wey dey go on for inside we nation nigeria the cocoa now be say the president of the federal republic of nigeria wey dey go by the name asiwaju bola ahmed tinubu e don approve di appointment of three directors general for three agencies plus one special adviser on public communications and media. di new appointees na olawale olopade as director general on national sports commission then abisoye fagade as director general for national institution for hospitality and tourism Then the country person wey dey go by the name Adebowale Adedokun na dem appoint as Director General for the Bureau of Public Procurement. Our President wey be Bola Ahmed Tinubu, he also appoint Daniel Bwala as the Special Adviser Media and Public Communications for the State House. The presidency come dey announce the new appointment inside one statement wey special adviser to our presido on information and strategy dey go by di name bayo onanuga bin sign di new director general of national sports commission wey be olopade na sports administrator wit many years of experience for inside di sector e bin don serve as commissioner of youth and sports for inside ogun state and chairman of di local organising committee of di 2024 national sports festival. The National Institute for Hospitality and Tourism new leader wey dey go by the name Abisoye Fagade, he na marketing communications professional. Oga Fagade na the founder and managing director of Sodium Brand Solutions. Then Oga Adedokun wey be the new Oga of Bureau of Public Procurement before this appointment come board, he na the director of research slash training and strategic planning for di bureau before im appointment. di special adviser on public communications and media wey dey go by di name daniel bwala na lawyer and popular public affairs analyst and no be like my good people make i sharply yarn you one or two things about daniel bwala you know say im full name na dr daniel bwala and he na popular politician and lawyer for inside di nation nigeria. dem born am for borno state and na there im come study from primary school to university level. oga buhala graduate from university of maiduguri for inside di year 2006 and he attend nigerian law school for inside buhari wey dey for inside Abuja and Abuja na di federal capital territory. He bin don work with law firm of JK Gadzama and Partners LLP and this na one of the leading law firms for inside the nation Nigeria for five years until 2013 when he come leave to go set up his own law firm wey be Buala and Co. Then for inside the year 2008, he participate as observer slash shadow judge for the International

till today. For inside the year 2014, Oga Buala earned Master of Laws wey be LLM for inside the International Business Law from Coventry University and he come become member of the English Bar as barrister by the Honourable Society of Lincoln's Inn. Oga Buala dey happily married to Diana Buala and she na veterinary doctor and lecturer for inside the University of Maiduguri and they come get two pikin dey dey go by the name faith and eat am. Then for inside the year 2002, the presidential candidates of the People's Democratic Party and he still be the former vice president of the nation Nigeria. This country person dey go by the name Atiku Abubakar. He come appoint Oga Daniel Buala as im tok-tok pesin to di presidential candidate of di pdp for inside di 2023 presidential election den for inside di month of july for inside dis year 2024 oga buhala come dey yarn say im don comot from di peoples democratic party o im dey go join di ruling all progressives congress and na from there from there na our presido wey be bola ahmed tinubu come give am dis appointment so dis na emma good pipo e come lead me to di next informate wey i wan share give di general public and di koko na di kwata wey dey happen between oga atiku abubakar di and dis administration wey dey led by bola ahmed

to make im focus on governance rather than attacking political opponents. For inside one statement now by Oga Atiku Special Assistant on Public Communications, im dey go by the name Frank Shaibu. Oga Atiku Abubakar called the yarn say our President Bola Ahmed Tinubu is very much incompetent and is very much unprepared. And he say based on the way the government still dey handle the compressed natural gas initiative, dat na pure example say dis government get poor planning now sake of say di nigerian presidency dey no like di things and things wey dey come outside from di mouth of oga atiku abubakar dey come react onto di matter and dem react through di countryman wey dey go by di name sunday dare in na special adviser to our presido on public communications and orientation

and that one na their focus at the moment to come dey bring things and things to our general public to come dey deliver some kind reforms wey go make things good na wetin dem dey try do and that na wetin dey important to them at the moment and that na their focus. Now my good people make we no forget the things and things wey happen for the 29th day of May for inside last year wey be 2023 during the inaugural speech of our President Bola Ahmed Tinubu you know say na there im come announce the removal of petrol subsidy and as a result of the removal the price of fuel per litre e come increase from 184 naira wey bin dey to over 1000 naira and also the government their unified foreign exchange wey be forex windows e come lead to a sharp decline in the value of our local currency wey be naira from around 700 naira wey be dey before before per dollar now it is over 1600 naira per dollar on the parallel market this change don cause prices of food and basic goods to skyrocket e come make nigerians now come dey struggle with the impact of rising inflation so when the nigerian presidency come outside the yarn say they dey implement policy wey go make things good for the general public make we remember say these policies wey dey implement e no good at all at all so far for the general public on when all these politicians now dey yarn their things and things make we check the facts make we torchlight how things dey be for inside we nation nigeria so this man go people na the informate wey i wan share give the general public

sharp sharp i dey come your side again with another legit intel for you my good people abeg no go anywhere.